Mema mo akɔ de mo ba Ntui Spiritual and Herbal Center so. Mo nua bɛma mo adeɛ nyinaa. Ɔde sie kwadwo ntuu na ɛne mo kasa. Ɛnɛ da yi ɛyɛ dɛ nyame yɛde nyame ase. Ɛnɛ yɛbɛkasa tiawa bi de afa saa ahaban wei ho. Yɛfrɛ ne nyankyerɛ ne ahan. Nyankyerɛ ne ahaban anaa nyankyerɛ ne dua ɛne n'ahahan yɛbɛkasa fa ho. Ɛyɛ ahaban bi a mpɔnkye we papapapapapapapapa. Ɛyɛ ahaban bi a mpɔnkye pɛ paa, ɛne nnwan we paa. Na Onyankopɔn bɔɔ n'abɔdeɛ nyinaa no, ɔhunuu deɛ ɛbɛboa nnipa daa daa asetena mu abrabɔ, ɛna ɔde kaa ho maa nnipa. Adwuma titiriw a saa nyankyerɛ no ara yɛ no bi nie, Barima a ɔwɔ prostate enlargement anaa prostate cancer, ɔwɔ barima mu haw anaa ekuro wɔ ne barima mu a wakɔ hospital yɛde pipe ato ne barima mu anaa yɛde rɔba ahyɛ ne barima mu mo ho asɛm na meka ne nnɛ ɛsiane sɛ mmarima bebree bɔ akɔnhoma di nkwan mu no maa bebe mmarima bebree si aborɔsan yɛ to aso tan ama ba nso ɔbaa ne mu no barima bebree sɛbe mmaa ne nom kasa worɔforɔforɔforɔ ɛnyɛ barima ne barima barima ne deɛ sɛbe ɛdu anadwo a ne yere ɛma no mo ne wɔ mo ne ko more piafo sɛ wo hɔ wo tie mi wo yɛ bɛɛma na wo tie mi na wɔ bɛɛma mu dwunso mu haw anaa sɛ wo bɛɛma mu ayɛ mmerɛ anaa wo bɛɛma mu ekuro wom yɛ de worɔ baa tum no nyankyerɛ ne ahahan me kanfo de akyerɛ sɛ kɔkɔ pɛ bi na tete ohoro ho na noa na nom yɛ frɛ ne nyankyerɛ ne eni ɛna ɛda screen na ni ɛni ɛna me wɔ so kyerɛ me nyankyerɛ ne ahahan Ɛno ho asɛm na meka. Sɛ wowɔ ɔbarima mu haw, wowɔ adwonsɔ mu haw, yɛde rɔba ato wo barima mu a, meka mekyerɛ wo sɛ kɔkɔpɛ saa ahaban wei sei bi. Anaa wobɛfrɛ me. Me namba no 0246 556732, 0246 556732. Frɛ me wɔ saa me telefon namba no so na ɛne me mmɔ nkɔmmɔ, barima a ɔwɔ barima mu dwonsɔ mu haw. anaa dwonsɔ mu amanneɛ biara. Barima a wo bɛmma ekuru wom a wakɔ hospital sɛ hwehwɛ me akyiri akwan na frɛ me number no, ɛntena ho nkyɛ. Mese sɛ wakɔ hospital na doctor de rɔba ato wo bɛmma mu, ɔde pipe ato wo bɛmma mu, bra na menyi rɔba no nto ntwene. Barima deɛ, wo bɛmma ne wo bɛmma. M'adamfo. Akwasinti Amoah na ebuu ne bedu, ɔse bɛɛma ɔtɔ fam a ɔkɔ ti na ɛpagya wo, nti sɛ ɔyɛ bɛɛma na sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbio, sɛbio korontɔ wowɔ mmɛɛma mu haw a ɛkuro wɔ ɔbɛɛma mu a meka mekyerɛ sɛ ahabaa wei na meka ho asɛm, menkasa nkyɛ Mede wo besi Awurade nhyira wo ɔnte nanim nkyerɛ wo ɔnyɛ wo kɛseɛ fa na fa yɛ adwuma wo hia mmoa biara anaasɛ wowɔ bɛrima ho haw biara frɛ me 0246556732 Awurade nhyira wo Ntoo TV wɔ hɔ kɔ YouTube na kɔ subscribe Ntoo TV na hwehwɛ me wobɛnya me videos bebree wɔ hɔ nom abibiduro biara a wo hia na wo nso wode aboa wo daadaa asetena mu. Wokɔ subscribe me page no a wobɛnya na woatie me. Awurade nhyira wo, ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Facebook nso, Ɔdehyeɛ Nto, wobɛhu me wɔ Facebook, follow me wɔ hɔ. Awurade nka mo ho na ɔnhyira wo.